Russiýa, Soçi şäherinde Fiş stadionynda bu gün ullakan döwbir maç, Ispaniýa we Portugaliýa öz aralarynda güýçlerini synarlar. Bu gün bu ajaýyp toparlaryň oýnunda togsan minut siz bilen bilelikde bolarys. Esasan hem belläsim gelýän zat, bu gün Kriştian Ronaldo, Real Madrid bilen eýýäm üç ýyl bäri yzly-yzyna Çempionlar ligasyny gazanan öz ýoldaşlaryna garşy çykýardylar. Indi-de Ronaldo siziň mawy ekranlaryňyzda we Ronaldony uzakdan hem bolsa görüp bilmek üçin onuň janköýerleri sabyrsyzlyk bilen garaşdylar. Janköýerler öz goldaýan toparlarynyň meýdança çykmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Indi-de toparlar ýuwaş-ýuwaşdan meýdança çykmaga taýýarlanýarlar. Iki taým, kyn bir oýun bar. Kyn bir oýun garaşýar ýaly. Olary bu gün meýdança Ispaniýanyň öňki şonsuz bolmaz diýlen gorag oýunçysy Fernando Ýera alyp çykýar. Bu günki oýnuň eminleri bolsa Žanluka Roki örän abraýly bir emin. Bu hem bu günki oýnuň gaty möhümliginiň bir alamatydyr. Ine-de döwlet gimnleri, hormatly janköýerler, diňleýäs we eýýäm ol şu ýerde, ol bu toparyň başynda we bütin Ispaniýa şoňa seredýär. Geliň onda toparlaryň düzümi bilen tanyşalyň. Portugaliýanyň milli ýygyndysy, derwezede Rui Patrisio, ortada Gonsalo Gedes, Sagda Bernardu Silwa, hüjümde Kriştiano Ronaldo, baş tälimçi Fernandu Santuş, öňde-çepde Andres Iniesta, ortada Isko we sagda Dawid Silwa, hüjümde Diego Kosta. Häzirlikçe Portugaliýa topy öňde saklamagy başarýar. Karwalýo, Ronaldo, ýene Karwalýo. Topy yza Iwan geçýär we Ronaldony ýykýarlar. Göreliň. Jirin meýdançanyň içinde ýykdylar. Bu penaltimi? Hawa, şoňa meňzeýär penalti. Naço, hawa kontakt bar. Göreliň indi bärde Ronaldo öz koronny finti bilen Naçony geçmek isleýär, emma Hatda wideo assistendim seretmegine hem gerek däl. Ronaldo De Geýa garşy do öz topary üçin penalti gazandy. Göreliň. Hany göreliň. Gol! Gol Kriştiano Ronaldo öz ussatlygyny görkezýär. Emma Soçide Fiş stadionynda eýýäm dördünji minutda Ronaldo taryhy bir goluny atdy. öz ussatlygyny görkezýär, bir nol Portugaliýa. De Gea bir gapdalda, top başga gapdalda we häzirlikçe Portugaliýa bir nol öňde. Aslynda Ispaniýa bular ýaly basga daýanyp biljek güýje eýe, ýagny professional goragçylary bar. Emma bu golda ol arassa öz ussatlygyny görkezdi we toparyny öňe çykardy. Reallylar gowy tanarlar Buskesi, ol El Klasikoda bu görnüşdäki mekir kiçi follary köp ýerine ýetirmeli bolar. Iskonyň oýny hem häzirlikçe gidenok. Oýnuň başyndan bäri öz ussat oýnuny orta goýup bilenok. Ýöne entek wagt köp, şonuň üçin ony erbet oýun bilen günäkärlemäge howlukmalyň. Ine-de, Iniesta çep gapdaldan jerim meýdançaga girýär, pasyny berdi, Silwa! Depýär, emma daşary. Koke ulanýar. Emma Fonte topy uzaklaşdyrdy. Gelir. Pas Cristiano Ronaldo üçin. Gedeş. Gedeş topy ýitirýär. Tirip bilmedi. Goýýan Portugaliýanyň ikinji Portugaliýa gelýär ýene çepden. Rafael Guerrero çepden hüjüme başlady. Ronaldo jerim meýdança çalgaýar, emma Pike bu topy geçmäge rugsat berenok. Diego Kosta. Topy özünde saklamagy başarýar. Diego Kosta gorag üçin aldaýar. Gol! Gol Diego Kosta. Hasaby deňleýär. Hasap bir-bir. Häzir ol bu gol geçerilimi ýa-da geçersizmi kararyny berer. Indi-de ýaňky pursady göreliň. Hamala bärde Kosta oýnuň düzgüni biraz bozan ýalygam bolup görünýär. Ýöne beýle ýagdaýlarda köplenç oýnuň düzgüni bozuldy hasap edýärler. Göreliň. Öz nägileliklerini bildirýärler. Belki-de Kosta bilen Pepeniň birebir göreşinde Kosta oýnuň düzgünini bozaýdymyka? Iniesta. Topy meýdança, jeren meýdança oklaýar, emma uruş! Gol! Rui Patrisio topy tutdy. Isko Eminiň ýanyna bardy. Ol e, täzeden bu pursadyň golmy ýa dälmi, täzeden görmegini sorady. Göreliň. Hmm. Ýok, e, bu gol däl. Top liniýany geçmän. Ronaldo diňe ýerden däl, ol ikinji etajda hem gowy oýnaýar. Ýagny kelle gollary hem az däl onuň. Ine-de bärde howply ýagdaý bolup biler. Gedes, Ronaldo, gol! Kriştiano Ine göreliň. Uzyn pas Pepeden we sypan topy Ronaldo gelişine çep aýagy bilen depýär we De Gea topy sypdyrýar. De Gea gynanýar, çünki bu golda onuň hem ýalňyşlygy bar. Bu derejedäki derwezeban üçin bular ýaly urgulary tutmak çaga oýunjagy ýaly bolmaly welin, emma käwagt kim bolsaňda ýalňyşsyz ýaşap bolanok. Ine-de Gedişiň pasy we Ronaldo gelşine depýär. Dubl, Ronaldo. Minus iki, De Gea. On bäş minutlyk arakesmeden soň ýene bu ajaýyp oýna dolanyp geleris. Ramos portugallaryň kontrhüjüme çykmana ýol bermedi. Iniesta we ştrafnoý. Ýa-da ol seni geçip, ýoluny dowam edýär. Silwa, uzyn pas, sag tarapa we gol! Diego Kosta dubl edýär. Ispaniýa iki, Portugaliýa iki. Indi-de topuň başynda dört adam bolup, näme maslahat edenleri belli boldy. Bu gol türgenleşilen gola, ýagny eýýäm hemme edilmeli zat belli bolan bir gola meňzeýär. Hasap deňleşýär. Ispaniýa ýene çep gyradan hüjüm etmäge dowam edýär. Isko howply ýagdaý bolup biler, göreliň. Ine bärde Isko topa ýetişenok. We gol! Naço! Hasap üç iki. Serediň ine bärde Silwa. Silwanyň pasyna Isko ýetişenok, emma Naço men bärde diýýär we puşka urgusy bilen toparyny öňe çykarýar. Beý, bä, topa seredäýiň-ä hormatly janköýerler! Örenowadan gol, Rui Patrisioda hiç hili bu topy tutmakda şans ýok. Ajaýyp bir gol. Ajaýyp bir gol. Ispaniýa öňe geçýär. Ispanlar ajaýyp bir kambek etdiler. Ol topy ýerden oýnaýar. Pas. Yza. Moutinho. Topy galdyrýar, kelle uruş, emma goragçylar topy aýyrýar. Uzyn pas Ronaldo üçin, Ronaldo öňokdurylýar, De Gea öňe çykdy, emma topy alyp bilenok. Bärde Portugaliýa, Ramos. Soňky pursadyň gaýtalamasy. Ronaldo öňokdurylýar we ony tutmak üçin üç ispan goragçysy ylgaýar we De Gea hem öňe çykdy, emma ýalňyş çykyş etdi. Çünki üç goragçy Ronaldo oýunçy çalşygy Andre Silwa, Gedişiň ýerine oýna girýär. Ispanlar arkaýyn topy özünde saklama oýnuny oýnaýarlar. Alba, Silwa, Isko, ine-de ara pas. Lukas Waskes. Ylgaýan oglanjyk. Ýeňil aýak oýunçy bu oýunçy. Dawid Silwanyň ýerine oýna girýär. Uzyn pas öňe. Ronaldo we Ronaldony ýykdylar. Ronaldo. Göreliň, kim urgusyny ol meýdançada wagty kim ullanar şondan başga? Ine bärde Pike azda bolsa. Ine de Portugaliýa üçin gowy bir şans. Örän ünsli. Ronaldo bu wagt Hany. Opa! Ronaldo! Hasap 3-3. Seren top aýlanyp derwezä girýär. Bu günki Ronaldo uruşlarynda Deheýa diňe çäresizlik şekilde seretmek galýar. Çünki tutup bolmajak bu uruş. Birinji penaltiden, ikinji oýundan, üçünji ştrafnoýdan ajaýyp bir uruş. Ussat bir oýunçy, ussat bir uruş. Janköýerlerini öz owadan gollary bilen begendirer diýip umyt edýäris. Ispaniýa oýunçylary gynalýarlar. Ine-de Portugaliýa çepden gelýär. Kuarezma! Kuarezma depýär, emma geçenok. Ine-de Ronaldo şikes alana meňzeýär. We Žanluka Rohi oýnuň gutarandygy barada düýdügini çaldy. Portugaliýa üç, Ispaniýa üç. Onda näme hormatly futbol janköýerleri? Janköýerlik etmäge dowam ediň, futboly söýüň, öz toparyňyzy goldamaga dowam ediň. Men bolsa siz bilen häzirlikçe hoşlaşýan. Hoş sagboluň.